Hemmäňize salam. Hemmäňizi gutlaýaryn. Eger şul tema çenli hemme beýleki temalary geçen bolsaňyz, a bir bir derejämiziň şy iň soňky temasy, iň soňky sapagymyz. Ýagny bu günki sapagymyz wöte ýagny a bir bir derejämiziň sözleri. Bärde köp bärde aslynda gramatika bolmaz diňe sözleriň üstünde durup geçeris. Nemes dilinde, türkmen dilinde. Geliň dowam edeliň. Birinji, Sich vorstellen, ýagny özüňi tanyşdyrmak. Der Name, adyň ýa familiýaň, ýöne adyň diýlende der Vorname, ýagny indi Name vor, öňi diýýär-de, şo adyň öňi ýa familiýaň öňi, şo der Vorname, adyň bolýar, der Nachname, ýagny Name-den soň Nach, familiýaň bolýar. A Name, Hem adyň, hem familiýaň diýip ulanylýar. Wie ist dein Name? Seniň adyň näme? Wie ist Ihr Name? Siziň adyňyz näme? Ýadyňyza düşýändir, sen we siz, siz ýagny hormat bilen, sylag hormat bilen gürlänimizde ulanýan ýagny sözlerimiz ine şu ýerde dein, seniň adyň näme? Siziň adyňyz näme? Mein Name ist Aman, meniň adym Aman,

Plan familiýa. Wie alt bist du? Sen näçe ýaşyňda? Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt. Men ýigrimi bäş ýaşymda. Ine şu özümizi tanyşdyranymyzda ulanylýan şu a bir bir derejämiz üçin azrak sözler. Indi gürrüňdeşlik, ýagny im Gespräch. Ýa, Hawa. Nein, Ýok. Okey. Bolýar. Entschuldigung, bagyşla, bagyşlaň. Entschuldigung biz sen diýip ýüzlenýän adamymyza-da, siz diýip ýüzlenýän adamymyza-da aýdyp bilýäs. Danke, bu ýönekeýje sag bol ýa sag boluň. A vielen Dank, köp sag boluň. Bitte, indi bitte meselem sözlemde gürläp-gürläp. Bitti diýsek, onda haýyş, men senden bir zady haýyş edýän. A eger-de biri bize da, vielen Dank diýse ýa-da Danke schön diýse, onda biz bitte diýsek, baş üstüne. Ýagny şo eden kömegimize e, baş üstüne ýagny. Şol bitte iki manyda. Gern geschehen Hemişe şat. Ýani bolam biri size Vielen Dank diýse, meselem, biri size Sag bolsun aýtsa, köp sag boluň diýse, siz Bitte diýip bilýäňiz, ýagny baş üstüne. Gern geschehen, ýagny hemişe şat, şo size kömek etmäge. Kein Problem, mesele däl, şo eden kömegiňiz mesele däl. Das macht nichts, ýagny ähmiýeti ýok. Ýagny sag bolsun, ýagny eden işimiň kän bir üýtgeşik men iş etmedim ýagny ahmiýeti ýok. Ýa-da bitde şön ýönekeýje bitde ýa-da bitde şön has baş üstüne we a fil guluk bul eýýäm filen danka diýlenokda fil guluk bul birine meselem biri ekzamene barýan bolsa ýa bir täze işe Interview barýan bolsa feel guluk ýagny köp üstünlikler. Saňa köp şowlulyklar arzuw edýärin diýmek. Indi We gate S diýýä. Ýagdaýlaryň nähili? Indi We gate S inen ýagdaýlaryňyz nähili? Bärde seniň ýagdaýlaryň nähili diýýä. Inen siziň ýagdaýlaryňyz nähili?

Gündiziňiz haýyrly bolsun Akgül hanym. A Indi şu ýerde üns beriň, eger-de biz sen diýip ýüzlenýän adamymyza ýüzlensek, onda hiç hili Frau ýa-da Herr diýip ulanmaýarys. Ýöne eger-de biz siz diýip ýüzlensek, onda gyz-gelinlere Frau, a erkek adamlara Herr diýip ýüzlenýäris. Ene, Guten Abend, Herr Aman, Agşamyňyz haýyrly bolsun, jenap Aman. Gute Nacht, Jemal, Gijäň rahat bolsun, Jemal. Bis morgen, ýagny ertire çenli görüşýänjäk. Şo sagbollaşanyňda bis morgen, meselem, ertirem biz şol adam bilen görüşýän bolsak, bis morgen, ýagny ertire çenli görüşýänjäk. Auf Wiedersehen, ýene görüşýänjäk, sag boluň. Bis bald, Bulam bir gysgaja söz Bisbal ýagny görüşýänçä. Tschüss hoş sag boluň we bis später ýagny soň görüşýänçä soňra später diýmek giç diýmek no später diýmek bu giç gijräk diýmek ýagny soňrak görüşýänçä şeýle manyda. Şu ýerde bis morgen, ýagny morgen ertir bolýar-da, ertir. Meselem, bile işlenýä işleýän bolsaňyz biri bilen, bis morgen diýsek, ýagny ertir, ýa biz şoň bilen ýene görüşýän bolsak, onda bis morgen diýip bilýäs, ýagny ertire çenli görüşýänçäk. Ä, çüz, islendigini hem ulanyp bilýäňiz. Indi, ä, herzlichen Glückwunsch, ýagny çyn ýürekden gutlamak. Ich freue mich we Ich bin glücklich, ýagny men bagtly, şu ýerde iki sözüň tapawudy, iki sözlemiň tapawudy, Ich bin glücklich, ýagny men bagtly, diýip biz ýöne ulanyp bilýäs. A Ich freue mich diýemizde munuň yzynda ýene sözlem bar, meselem, meselem, Meselem seniň ertir geljekdigiňe men bagytly, şol habary eşidenime men bagytly, ine bir zat meselem öňümizde bir zat boljak bolýar, meselem bir joramyz bilen duşjak bolýas ýa bir bir interwýunyň gowy habaryny eşitjek bolýas, şo gowy bir zat eşitjek bolanymyzda gowy bir zada gaty Çynymyz bilen garaşanymyzda şoňa begenýäs. Ana, şoňa ich freu mir. Men şoňa gaty begenýän, ana, şo zadyň boljagyna. Şeýle manyda. Das ist toll, bu ajaýyp. Achtung, üns beriň, auf keinen Fall, ýagny hiç ýagdaýda, ýagny men hiç ýagdaýda ony etmeýärin, meselem, das geht leider nicht, Gynansaňam bu mümkin däl. Froe Weihnachten. Ýigrimi bäş Türkmen türkmen dilinde bilmedim terjimesini. Froen Weihnachten bilýän bolsaňyz ýigrimi bäşinji dekabr Christmas bellenýär Christmas täze ýyldan öň belleýärler. Şol Ýagny şo Kristmasyňyz gutly bolsun ýigrimi bäşinji dekabr gutlanyňda şo Froe Weihnachten diýilýär. We Froes Neues Jahr täze ýylyňyz gutly bolsun. Şu ýerde bir zat belläp geçmek ýadymdan çykypdyr. Haýyş, türkmen dilimiň terjimelerine serediň. Türkmen dilde ýalňyş terjime eden ýerim bar bolsa, käbir sözlemleri men aslynda türkmen dilinde belki bilemokdyryn we eger-de siz bilýän bolsaňyz, meselem, mine şu ýerde Froe Weihnachten şo, şonuň bir türkmen dilinde gutlagy bar bolsa ýa islendik häzir geçjek sözlerimizde türkmen dilinde dogrusyny bilýän bolsaňyz, haýyş ýazyň. Sebäbi geliň türkmen dilimizi ýadymyzdan çykarmalyň. Sag boluň i dowam edýäs. Where comes du? Sen nireli? Ýagny seniň aslyň nirede? Bu temamyz bizde boldy. Şonuň üçin eger-de has giň öwrenesiňiz gelse, şo ýurtlar ýalňyşmasam temaňyz ýurtlar diýip atlandyrylýar, şol temadan hemme ýurtlary görüp nähili dogry aýdylýar grammatik taýdan görüp bilersiňiz. Ine bärde sözler ýagny sözlemler Woher kommen Sie? A siziň aslyňyz nireli? Ich komme aus Turkmenistan, Men Türkmenistanly ýa Türkmenistandan, Das Land, ýurt, Die Stadt, şäher, Wo ist das? O nirede? A meselem bi siz diýdiňiz plan ýerden ýaşaýan size diýdi wo ist das ýagny o nirede das ist eine stadt in deutschland bu bir germaniýanyň bir şäheri herzlich willkommen hoş geldiňiz a asien aziýa europa ýewropa ich komme aus asien men aziýaly aziýadan

Ejem, Der Vater, kaka. A, das Kind, çaga. Ich habe keine Kinder, meniň çagam ýok. Die Tochter, ýagny gyz çagam, gyzym, gyz çagam. Der Sohn, ogul, ýagny ogul çagam. Ich habe zwei Söhne, a, meniň iki oglum bar. Die Schwester, gyz doganyň, gyz jigiň. Der Bruder, oglan doganyň, oglan jigiň. Die Grossmutter, Ene ýa-da mama, Der Grossvater, Ata ýa-da baba, Ich bin verheiratet, Men durmuşa çykan, men öýlenen, Die Ehefrau, ýagny gelniň, aýalyň, gelniň diýlende gaýynenäniň gelni däl, şo Oglanyň öz gelni, ýagny aýaly. Eýe Frau. Ä, der Eýe Mann, ýagny adamy. Ich bin ledig, men durmuşa çykmadyk, öýlenmedik. Sie ist meine Tante, meselem, ol meniň daýzam. Er ist mein Onkel, ol meniň daýym. Indi, Wowonz du, sen nirede ýaşaýarsyň? Wowonn zi, siz nirede ýaşaýarsyňyz? Ih wone in Münhen, men Münhende ýaşaýaryn. Das liegt in Süddoýçland, bu Günorta Germaniýada ýerleşýär. Wir wohnen in einem Dorf, biz obada ýaşaýarys. A, Dorf, oba. Wo ist das, a o nirede?

Adi, Niwo ştufe? Dil biliş derejeň? Ich lerne Deutsch, Men nemes dilini öwrenýärin. Die Lehrerin, Gyz mugallym, indi in, die, ýadyňyzdan çykarmaň, gyz mugallym. Die Prüfung, Barlag, ekzamen. Die Fremdsprache, Daşary ýurt dili.

Men nemes dili biliş derejem A-bir. Arbeit und Beruf, iş we kär. Was machst du beruflich, sen kim bolup işleýärsiň, seniň käriň näme? Was machen Sie beruflich, siz kim bolup işleýärsiňiz? Ich arbeite als Lehrer, men mugallym bolup işleýärin. Indi bärde Lehrer oglan Oglan mugallymdyr, gyz bolsa Lärerinna. A was bist du fon Beruf? Seniň käriň näme? A was sind Sie fon Beruf? Siziň käriňiz näme, siz käriňiz boýunça kim? Ine şu ýerde şu iki sözlemiň, ine, was bist du fon Beruf? we was machst du beruflich? şunuň manysy azrak üýtgeýär. Meselem, was machst du beruflich diýlende, siziň häzir, edil şu wagt, Işleýän işiňiz, ýagny häzir näme bilen siz gazanç edýäňiz, nädip indi ýaşaýaňyz, näme bilen gazanç edýäňiz, häzirki ekýän işiňizi soraýarlar. A was bist du fon beruf diýlende, bu soraga jogap berip, bu soragam manysyny şony alyp bolýar, ýöne bu soraga jogap bereňde sen, meselem, men A uniwersitet plan uniwersiteti gutardym, soň plany bolup meselem işledim, a soň ine häzir ine başga zat işleýän bäşga kärde diýip oňa has uly sora uly jogap berip bolýar. A muny soranlarynda siz göni häzirki gazanç etýän a işiňizi soralýar. A ich bin bau arbeiter ýagny men gurluşykçy, ich bin arbeitslos men işsiz.

Uýasy Die Krankenschwester, Die Journalistin, žurnalist, Der Ingenieur, inžener, Die Computerspezialistin, kompýuter hünärmeni, Der Architekt, arhitektor, Die Taxifahrerin, taksi sürüjisi, Jynsyna özüňiz serediň, käbirinde iki jynsy ýazamadym, ýagny bärde ditaksifaria deýin, gyz taksi sürüjisi, dertaksifarer bolsa oglun taksi sürüjisi bolardy, derbusfarer, awtobus sürüjisi, derfrizö, difrizörin, saç alýan, saç kesýän adam, salonda, derkoh, köhin, aşpez. Deri bekeri diý bekerin çörekçi hamyr bilen işleýän adam çörek bişirýän bulka bişirýän hamyrdan her dürli zatlar bişirýän adamlar di ferkoýferin satyjy der KFC mehatroniker awtoulag bejerýän adam di handwerkerin el hünärçi el işçi di şnaýderin tikinçi der anwalt di enwältin aklawjy Der polisist, di polisist diýen polisiýa işgäri, der keller, di keller diýen ofisiant, der şauspiler, aktýor, der programmirer, programmist, der gärtner, di gärtnerin, bagban, der arbeitgeber, iş beriji, Die Arbeitszeit, iş wagty, Der Arbeitsvertrag, zähmet şertnamasy ýa-da kontrakty, Die Berufserfahrung, iş tejribesi, ýagny siziň näçe ýyl işlediňiz şu kärde, näçe ýyllyk siziň şu tejribäňiz bar şol işden, şol kärden. Der Berufswechsel, karýeraňy üýtgetmek, Die Gehaltsverhandlung, aýlyk gürrüňi ýaýlyp gepleşiň. Telefon und E-mail, Telefon we e-poçta salgysy, ýa e-poçta salgysy, Die Telefonnummer, Telefon belgisi, Wie ist deine Telefonnummer, Seniň telefon belgiň näçe? Meine Telefonnummer ist nol, eins, zwei, drei, vier, fünf, Meniň telefon belgim nol, bir, iki, üç, dört, bäş, Islän zadyňyzy aýdyp bilersiňiz. Die E-mail Adresse, E-poçta salgysy, Kannst du mir deine E-mail Adresse geben, Sen maňa e-poçta salgyňy berip bilersiňmi? Wie ist Ihre E-mail Adresse, Seniň e-poçta salgyň haýsy? Meine E-mail Adresse ist hallo at gmail punkt com, Meniň e-poçta salgym Anrufen, jaň etmek, Kann ich dich anrufen, Saňa jaň etsem bolýarmy? Kann ich Sie anrufen, Size jaň etsem bolýarmy? Das Handy, ýagny Handy bu biziň hemmämiziň elimizdäki telefonymyz, ýagny jübi telefony, eger dogry terjime edilen bolsam.

Ene şu ýerde biziň sabaýçyka diýýänimiz et we nokadymyz punkt. Eger türkmen dilde bilýän bolsaňyz ýazyň hemmämiz öwreneli. Ine dowam edeli. Der tag, gün, die Woche, hepde, diese Woche, şu hepde, nächste Woche, indiki hepde, das Wochenende, dynç güni, am Wochenende, dynç gününde,

Ýatmazdan öň men okaýardym. Abzagyn, ýagny duşuşygy goýbolsun etmek. Der termin, duşuşyk, bellenilen wagt. Ich hatte einen Termin, meniň duşuşygym bar. Ich muss den Termin leider absagen. Gynansak-da, men duşuşygy goýbolsun etmeli bolýaryn. Ich kann leider nicht kommen. Gynansak-da, men gelip bilmeýärin.

A men awtobusa ýetişmedim, awtobusy geçirdim. Ich komme etwas später, men azrak gijräk gelerin. Wir machen einen neuen Termin, biz täze duşuşyk belleýäris. Können wir das verschieben, biz ony başga güne, wagta geçirip bilerismi, ýagny duşuşygymyzy? Das ist schade, bu gynandyryjy. A meselem, birinden bir gynançly zat eşitseňiz-de, siz şat, meselem, bu gynandyrjy. A das macht, a das macht nichts, hiç zat, aý, hiç, zeleli ýok, bu möhüm däl. A es tut mir leid, aber kann, es tut mir leid, aber ich kann nicht kommen, bagyşlaň, ýöne men gelip bilmeýärin. Monate aýlar hemme aýlary ýazmadym sebäbi öňem geçipdik. Das ýar, ýyl, der monat, aý, der ýanuar, ýanwar, es ist ýanuar, häzir ýanwar aýy, im ýanuar, ýanwarda, ýagny ýanwar aýynda, heute ist der fünfte Mai, bu gün bäşinji maý, mein Geburstag ist am sibenund. Zwanzigsten Februar, Meniň doglan günüm ýigriminji fewral. Verkehrsmittel, Transport, ulag serişdeleri. Der Bus, Awtobus, Ich fahre mit den Bus, Men awtobusda barýaryn. Die U-Bahn, Metro, Ich nehme die U-Bahn, Men metroda gitjek.

Diban, otly, metro, der Zug, otly. Ýagny Zug bu otly manysynda, a diban munuň manysy has uly bolup biler, ýagny içine köp zat girip biler. Oňa otly, metro. Indi Ein Zugticket bitte, otla bilet. Die Fahrkarte, das Ticket.

Einfache Fahrt, bir taraplyk bilet, ýagny siz diňe diňe Münhene barjak bolsaňyz i soň yzymyza gaýdymyzok, onda diňe bir taraplyk, ýagny Münhene däl islendik ýere gitjek bolsaňyz diňe bir taraplyk gidýäňiz we şo ýerde galýaňyz, şo ýerde ýatýaňyz bolsa, onda bir taraplyk bilet, ýagny Einfache Fahrt. Eger-de siz ene şu wagt ýerleşýän ýeriňizde, meselem siz şu wagt Münhende ýerleşýäňiz we Berline barýaňyz diýeli, onda siz hin und zurück diýseňiz, ýagny we aňyraň, ýagny men hem Berline gitjek, hem yzyma Münhene gaýtjak. Onda, ýagny hem o tarapa hem yzyma, onda hin und zurück Karte.

Ich fliege nach Turkmenistan, Men Türkmenistana uçýaryn. Die Strassenbahn fährt zum Hauptbahnhof, Tramwaý Merkezi wokzala, otly ýoluna barýar. Ýagny şu ýerde görşüňiz ýaly Haupt bul esasy, Bahn ine şu ýanky aýdyşym ýaly Bahnyň içinde muňa manysy köp zat girip biler, ýagny Bahnyň içinde biz hem otla duşup bilýäs, ýagny otly otla münüp bilýäs, hem metro münüp bilýäs, meselem, Käbir ýerlerde üýtgeşik bolmagy mümkin. Hem o ýaňka belläp geçenimiz it, ene, IC, ýagny şäherara çalt gidýän otlary münüp bilýär. Ýagny merkezi wokzal, merkezi otly ýoly. Sie müssen hier einsteigen, siz şu ýerde Siz transporta münmeli. Sie müssen hier aussteigen, siz şu ýerde şu transportdan çykmaly. Sie müssen hier umsteigen, siz şu ýerde transportyňyzy çalyşmaly. Meselem, otludan düşüp, metro münmeli. Dowam edeli. Die Uhrzeit, ýagny sagadyň wagty. Die Uhrzeit diýip biziň temamyz bar. O ýerde has uly sagadyň Üstünde durlup geçen nähili sagat aýtmagyň görnüşleri bar? Eger görmedik bolsaňyz, has gowy düşünesiňiz gelse, yza gaýdyp göräýiň. Adi uatside, ýagny sagadyň wagty. I wie spät ist es? Sagat näçe? ýa-da Wie fil Uhr ist es? Sagat näçe? Es ist acht Uhr, sagat sekiz. Es ist halb elf, sagat on biriň ýary. Es ist viertel vor fünf, bäşe on bäş minut bar. Inderştat, şäherde, Das Zentrum, merkez, Das Rathaus, şäher häkimligi, Die Post, poçta, Entschuldigung, wo ist die Post, bagyşlaň, poçta nirede? Die Schule, mekdep, Der Supermarkt, supermarket, Der Supermarkt ist in der Nähe, supermarket şu ýakynda, töwerekde, Das Kino, kinoteatr, Die Bank, bank,

Oganja, portakal reňki, rot, gyzyl, roza, roza bilmedim, gülgün, ýagny rozowy reňk, lila, mor diýip tapdym, ýagny fioletowy reňk, blau, gök, helblau, açyk gök, dunkelblau, ýapyk gök, grün, ýaşyl, braun, goňur, grau, çal, çal. Köp köp sag boluň. Hemäňizi gutlaýan. Eger-de a bir bir derejämizi doly gören bolsaňyz.